Mae yna wyth mlynedd ar hugen erbyn ugen ugen um, ers y Steddfod fod ddwetha yng Ngheredigion 92 yn Aberystwyth. Mae'n dipyn o syndod i feddwl hynny i weid y gwir, y sir sydd mor gefnogol i'r Steddfod Genedlaethol, gymaint o gardis yn y Steddfod Genedlaethol hyn yn uh, Maldwyn. A dwi'n credu o siarad gyda gymaint o bobl o Geredigion, mae'n bwysig bod yr Eisteddfod yn cael y gwahoddiad a'r croeso nôl i Geredigion a dwi'n gobeithio nawr o weithio gyda'r Cyngor Sir a Awdurdodau'r Steddfod Genedlaethol a fydd y slot yna o 20-20 yn gallu cael ei gymryd gan Geredigion. Os gennych chi ardal mewn golwg? Wel, be byddwn ni'n lyco gweld yw fod uh, pob ardal yng Ngheredigion eisiau uh, i'r Steddfod Genedlaethol i ddod i'w hardal nhw o Aberteifi lan i Aberystwyth lawr i Llanbed y Tregaron ac Abereiron a Llandysul a felly fod pawb yn mynd ati nawr yn lleol i feddwl am y tir sydd ar gael a beth gallen nhw gynnig i'r uh, i'r Steddfod Genedlaethol ac i'r Cyngor Sir. Felly dwi'n gobeithio bydd pobl nawr yn dilyn llwyddiant yr Eisteddfod yma, gweld y cyfle ar gyfer ei gynigen yng Ngheredigion ac yn mynd ati o ddifri nawr i chwilio am y safle ddelfrydol sydd yn cynnig Ceredigion fel cyfanwaith, ond wrth gwrs mae rhaid iddi fod rhywle yy yn yy yn sefydlog yng Ngheredigion hefyd a gewn ni weld yy beth ddaw o ran tir ag o ran yy diddordeb mewn cymuned yy yn lleol. Beth mae Eisteddfod yn cynnig i ardaloedd yng Nghymru? Wel, mae'r Steddfod yn dod â um, yr, yr, yr brwdfrydedd yna dros y Gymraeg yn lleol a chymod mewn lle fel Ceredigion le mae'r iaith wedi bod a'r canrannau sy'n siarad yr Gymraeg wedi bod yn edwino dros yr y degawdau diwethaf, mae'n bwysig i ni beidio anghofio y pwysigrwydd i ysgogi diddordeb yn y Gymraeg, hyd yn oed yn yr ardaloedd mwyaf Cymraeg yng Nghymru. Ac felly mae'n dod â'r brwdfrydedd yna i dynnu pobl uh, at ei gilydd dros y Gymraeg a gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol yn y Gymraeg. Ond hefyd yn economaidd mae'n dod â'r cyfle bendigedig yma i ni fod yn ychwanegu at, uh, at werth yr economi uh, yng Ngheredigion. Mae yna fusnesau o Geredigion sydd yma ar faes y Steddfod yn masnachu yr wythnos yma. Mae nhw'n gweld gwerth o fynd at yr Eisteddfod. Mae'n bwysig i fusnesau yng Ngheredigion i weld y gwerth o'r Steddfod yn dod atyn nhw hefyd. So, felly mae'r cyfuniad yna o'r diwylliant, y Gymraeg a'r economi. Mae e'n creu yr dimensiwn perffaith wedyn o fydd i Geredigion. Dach chi 'di wneud y cyhoeddiad yma heddi. Byddwch chi yn mynd at Gyngor Ceredigion yn bersonol i i gynnal y drafodaeth hynny'n bellach? Dwi'n awyddus nawr bod y Cyngor uh, yn cymryd at yr uh, arweiniad uh, i sefydlu ac i sicrhau yr flwyddyn 2020 ac i gynnig Yr um, tir a hwyluso y drafodaeth yna rhwng yr awdurdodau yr, uh, yr Eisteddfod gyda tir feddianwyr yng, yng Ngheredigion fel gallwn ni roi'r pecyn at ei gilydd a dwi'n gwybod o siarad gyda arweinwyr yr, yr uh, awdurdod lleol fod yna ddiddordeb mawr i wneud hynny, fod yna eisoes rhywfaint o waith wedi wneud. Nawr mae eisiau selio'r ddel yma ar gyfer 20 ugen i Geredigion.